Omonchwa otang'ete omonyagetinga ase chingaki echi iga, naende nigo nkoira ribaga eri iga ri'abene na ase ogokwanegania ase omorobiri oyo iga bw'enkwana y'abene rituko ria reero, aka togochia koba atogokwanera amang'ana amange atotungetie buna intwe abagusii, naboigo ase obwamo na oboraai bore ase. Chinsemo chionsi chia Rogongo bwa Gusii naboigo Kenya bana ase oboamo. Rituko ria rero nigo mobwate ase estudio yaito omorwaneri bw'ekerogo ki'obojumbe ase echigo chia Nyakoba chigoeta Rachel Otundo korwa ase ensemo y'ebunge ya Nyaribari ase ekaunti ya Kisii. Namarieta ane inche ngoroku Gilbert Kobini onga omwarigani yaito Nyakoba togosanga eyemo ase eyemo ase gocha Nyakoba togokwanera amang'ana aya iga.

in the part of Kenya bagoaka chikura na abande batari goaka chikura omong'usano nokorete ki? Omong'usano ore ororo. Ekero omong'usano nore ororo, igo bono emechando iga ekoba, ekiagera nonya na omochie omong'usana nore, omochie oito ogotenena imara. Igoo nonye chikura chiagetwa buna chiagetwa his excellency akaegwa Kenyatta akaegwaa ecertificate nabo anyetwe, akamanya goteba ng'a after. So after seven days, ebina kera ebi after ebina biabekirwe, that is tokokonya after ebina bikobekwa onye ebina birobio bikobekwa, ng'a bache bagambe na Raila kera ebina biakorire ki? Biarire. Bono togokumia ng'a already estate iga ere polarized, problem iga ere ororo, abanto babwate abande bare dissatisfied, abande bagogete, abande bagocelebreti, abande bakorera eh, so at the end of the day, eh, nonya na obogambi obwo bogochi koba obokong'u. Echi go affect mpaka economy ye country yaito ya Kenya. Inchego nare ko wishing ng'a in as much ase ayio ase ayio akoranire ekiagera akorekanire mpaka aikire abwo intwe tonyara koirana gochia magega. His Excellency Kenyatta iga are gwancha arigie Raila ase engaki eye ya bono. Ara discuss ekiagera egento ekenene Kenya igere enene. kobua abanto aba bonsi babere, na intwe abanto bonsi tikoba all in an all inclusive government. Abanto bande bafiireti ng'a serekari ere ere y'abanto abake, abanto bande ase serekari tibari banyene. Egento eki kere very hurting and very annoying, igo bono togosaba ng'a abanto baminto nonye mbaria bagwekia epresident ang'e, tibamakoregesa chinkoro Ase eng'encho ye benefit y'omo Kenya erinde abanto bagambe torore ng'a ng'aki Kenya ekogenderera gochia bosio. Tonyare koba tokoirwe boigo chinsemo oo aba ababwatani b'okobwatana kwane ase ababwatani b'okobwatana gwa Jubilee, kera omonto akong'usa engori gochia ase ensemo yaye. Ase chingaki echi iga naende totaranyara koba gose okong'usana okwo korwa ororo. Ekegokweriria security yaito ne ebinto bigokwanwa korwa ase abanasiasa aba iga. Norengereretie ng'a mbabwate riosa riria gose okogwancha koria gogochia kogwaneri Kenya koba gekoba ng'a Kenya eyemo egosiki gochia motwe kogera ebinto biria ebinge sana biatenenire ase siasa eye. Igo nigenete ng'a kende gionsi rekebe egekong'u kebwate richigu. Gose koba tori positive ebiasara bikobe ebikong'u. Igo onyegeneti ng'a if they have Kenyans at heart, abanasiasa aba baito nabo babwenerete goikaransa inse bagambe what is supposed to be done, baigwane basuke Kenya motwe. But kera omonto agenderere kong'usa eside yaye na oyonde okong'usa eside yaye, bamanya goteba ng'a eeh tiga amachiko akore ki? Totumie richiko. Ase gotumia richiko rioka, nonya na okomenya oko ogosinya.

echinde chi'abasio onde ng'a inwe ngokora ki? Nkorora more. Igo tosa kobwatia ebiasara ebi bi'amachiko nabio biatoitire. Nare buna mwarigereretie gokora edebate, ama bakore edebate amatuko aya amange bakonya koagiwa, okonyora abanto baria ba Jubilee bakoagigwa bakoegena gochia ase ebinto bigo favour Jubilee, na baria ba Nasa baegemea gochia ase ebinto bigo favour Nasa. At the end of the day, bono omwanainchi otigare ogokumia ng'a ninki kegendererete. So bono tiga totige korigereria gochia abwo, totige korigereria

Nabo totagete igo, nari toranyare gosuka. Yes. Kwabete oyomo bw'abaria ba Yakobo bakoba bagochorwa na kwenda gokwanera amang'ana y'abang'ina isiko, naboigo gokwanera ng'a ngetungeti omong'ina nase oboraai mono ase orogongo oro iga rwa Kenya na Africa eye yaito nase obwamo. Ara otebi ng'a nki kiarenge ase ayio, naende inki omoisraeli inki kwanyorete korwa ase Ase ewiki ya ere, nainche narenge ase korokwa ng'a Tunisia. Nainche nairetwe ororo na Nathlans Institute. Democracy, kianairwe ase abwo egento nainche gokwanera abang'ina kwania abaye abakenya. Igo tware gokwana igoro ya siasa na abang'ina ase bakobekwa ase siasa. Ekero twagete ororo twanyorete iga, chiproblem tobwate igaa kenya, generally nabo chibikire ne chiproblem. tobwate chinsa chinde, abang'ina bago face almost through the same problems, lakini twanyora ng'a nonye togofunsa through the same problems, chiserikali ne chiparty from various parts nchibwenerete gotekia edecision to include abang'ina. Nabo observation twanyorete eyemo, neri ng'a abang'ina abange bakoira chikura, nigo bakorwa korwa chiparty chinene.

Ekero tokorigia totebe buna bono for example tiga ndue example kia Kisii county, onye tobwatee onye tobwatee aba MP bagochorwa chiconstituency nkia ande, kera eparty yatwara abang'ina batato, kera eparty yatwara abang'ina batano at least, ase gotwara ekabere enga buna eyio, it will be easier omong'ina gochorwa gochia bunge. Lakini bono kwanyora chiparty echi nero chigosera omong'ina. Chiamo gochia ase epati eria enke, ekagenda ng'a ng'aesoka gochia mono. Bono onye omong'ina agocha gotenena ere agoteeba ng'a rigia ekerogo kia abang'ina, gose tiga obe nominated. Bono at the end of the day, bono ogocha gotenena ime ara bakoire chikura iga ekoba egento egekong'u, ekiagera omanyete epati enene nere erieta nario riri ndiro, because abanto mbarabwo bakware diehards be chipati, bagokobekera chikura because of the party. So bono eki nakio egento twatebete ekemo. Eserekari nebwenerete gosoa ime ritang'ani kabisa erue incentives gose emente chibesa y'abanto baria ba bagochora abang'ina ase chiparty. Igo eparty parties are very important ase ogo ensure ng'a abang'ina bakorire ki? Bachiire bunge. Egento kende gia kabere, twakorente about inkeri ng'a. abang'ina naintwe ntobwenereti go gotenena igo, naintwe tobwenereti korigia ebirogo ebi, ekiagera bare kwaki ng'a chiparty echi nabo chigoteba intwe tari abang'ina, abang'ina bamanya gokoa ki? Bamanya kobora. Iga abang'ina barabwo mbabwenerete gotenena imara, banyare gokora ki? Banyare korigia chikoro echi. Eki nakio rende twateberete ekemo. Egento kende twateberete, inkeri ng'a. Ntobwate abakorosia amachiko in the National Assembly, we have abakorosia amachiko in the Senate. Amachiko abakorosia batakeire barosie amachiko agoensure ng'a chiparty chinyene chiachorire abang'ina bati bati koba elected, bati koba bachora baba nominated bati koba bati goakerwa chikura. Ekina kiagento batebete ekenene, ekiagera origererio nabang'ina bare parliament twatebire ng'a baria abange mbaria bakor korwa chiparty chinene. Eki naki te torakonyeke kabisa. Negento kende twatebete, inkeri ng'a twanyorete ng'a chicountry chinde, egento giakonyire abang'ina kabisa, negento eke ekorokwa ng'a quota system. Egento eke tobegete ng'a intwe bono tobwate eyietwe ng'a two thirds two thirds gender rule. Naki naki egento eki gekonya abang'ina, rakini twamanya konyora ng'a iga Kenya, nonya ebunge yaito, mbaraeti gento eke. Egento eki kegokora very well in the county assembly, kero giakorire in the county assembly that's why tobwate abang'ina bara abange ase ecounty assembly. Rakini twanyora ng'a in the national assembly, gento eki nkerakora ki? Nkeraetigwa. Igo bagoteba ng'a aba MP baria bare ororo, tokobaboria komoranche. Abampi ne Senate nero Senators komoranche itie etie egento ekio gia third gender rule after all eserikali buna ere National Assembly buna ere ne Senate buna ere they are unconstitutional bagoetia amachiko are unconstitutional in fact eyio emineti ng'a nonye ninche gosuka buna ande iga nsuke ekoti nabo ngosuka ekoti ntebe ng'a those institutions are unconstitutional erinde chibe dissolved tochore buya bono ribaga tokonya kogenda to that level. they should do the most honourable thing, erinde bachore baetie egento ekio erinde abang'ina bakore ki? Batokere barabwo epercentage eyio abang'ina babe empowered bache korigia ebirogo. Eki nakio egento kende. Naende egento kende twakwanderete nekio, abanto mbagigweti ng'a igo okonyora ng'a nonye na abanto aba bakobaa. Akoigwa ase quarters gose bakoba nominated, igo okonyora ng'a abande bagocha koba nominated boire boire, ba baba nominated boire boire, naende babeka abanto batari gocha abande batari gochi go add value, bagateba ng'a omonto nabwenerete korigererigwa kabisa, omanya gochorwa, kera omonto achorirwe, origererigwe ng'a ninki agochi gokora ki, agochi komenta ase ebunge eywo, ekiagera tori gochora abang'ina bosa, togochora abang'ina oo nabarabwo bagende go go korepresent interests chia abang'ina ase ase ase ebunge. Igo ntwa eki ntwakegambete, bagateba ng'a amachiko abwenerete kobekwa abe strengthened enchera y'ogochorwa ebenginya. Naende egento kende nkere batebete ng'a kwanyora ng'a omong'ina na bono Kenya iga iga, omong'ina origete chikura tari koba nominated. Omonto okwana nominated noria otararigia kura. Bono abang'ina bamanya koborera eswali, inki bono rende ningochi konya korigeria chikura? Tinkogenda ase oye ase epati, inye support mbe nominated, egento eki bono nkego discourage abang'ina ase ogotenena koria gechikura. Igo tiga totenene koria gechikura naende twateba chiserekari, nachigo chiri chibwate gotema, abang'ina baria batemire ba struggled barenge richikura, nabarabwo mbabwate korigererigwa somehow ba ba baegwe something else to do, banya koba empowered yaba encourage korigia naende ya encourage others nabarabwo gosoa korigia. Ekiagera ekero omong'ina arigirie ekerogo, motari okomobwatereria, Nonya nonde otagete korigia ekero ogo mambia, iga akorigereria okumia ng'a ki, inki nkorigeria ekero onya nyarebe origetie ekero giakere atairete agatigara isiko. Bono egento ekio nekerokio twajadilianete igoro y'egento ekio. Naende egento kende twaigweranete nkeri ng'a, ntobwenerete gosomia abanto baito baria bare electorate, tobatebia ng'a abang'ina nabanto abaya, ekiagera buna tore iga, kera omonto ogaeterete ase omong'ina, omong'ina nere ogerete toro ororo eh. Ase eng'encho yaigo abang'ina bagokora egasi enyinge, nabo bare backbone ya economy. Ase engencho abang'ina bare ororo, ntotagete gotwara ebalance eye, ekiagera some of the issues chibwenerete gokorwa nabarayi baito baria bachorire ebinto binde bakweba. Nimomanyete nonye ning'o ase emechie, nonye na omogaka ekero are omochie, nkweba are gokora ebinto binde, rakini omong'ina agakoinyora kera ekemo, in other words ase egesongo ng'a omong'ina agakoba detailed, eh, omogaka agakoba shallow ase ogokora ebinto biaye. Ere egagokora meja meja biria binde okora ki? Otiga. Bono abang'ina aba mbabwenerete ko koba ororo. erinde basukigwe chimi, morochire na abanto baria babeire chibunge, national especially national assembly gose parliament, bakorire egasi engiya naki mokorora abageni abwo naende bakonya koiranigwa again and again and again. Lakini bono gose korigereria buna Kenya yaito ere bono iga, e- estaeri chikura chiga kare gochorwa. Abang'ina ere difficult goteba mogocha koiba chikura. Bono ere egasi enkong'u sana, ekero okonyora omonto agokora egasi, mwakora egasi mwarige chikura mwarigia chikura, omonto onde oyo oyo tari rituko erimo ochitabori gochimoinwa. Igo bono egento ekio nabo kebwenerete gochandiriana. Naende egento kere twachandiriete, na egento keria gekorokwa ng'a togoikoroka ng'a eproblem. ya sayansi abang'ina babwate. Abang'ina mbabwate eproblem enkong'u sana ya okonyora chibesa. Egento twateba tuku nkeri ng'a aande taiyo orakonywe chibesa enchera ere rahisi. Abakenya nabo babwenerete ko understand ng'a omonto okorigia chikura tari ng'a lasima atware chibesa chisegini amo agochia korigia chikura. Nabo akorigia chikura mosoa mwamokonya mwamochango changera chibesa nke nke nke origie chikura. Togateba buna ng'a abang'ina ekero tokorigia chikura tobwenerete gosoa amo. twaba buna ebiombe, ekero twasoire amo twabeire together, twamanya gosaba nario tokonyora help, twagorerwa nonya materials, twakonywa in one way or another, ekio nakio egento naraneti naende twateba tigokorwa ororo tob tonyare gokora, but on the other hand, naende abageni nabo abwo ntobwenerete go struggle na abagaka rende, mwatwara nonya ne chititle deed echi, na binto binde, nari tokonyara korigia nonya eloan, naintwe twekorera ebiasara, naintwe to to tobe empowered. Bono Kenya yaito amachiko nabo are amaya. Lakini machiiko aya tari kobwatigwa, erinde akonye omong'ina. Naende egento kende ekiya omorwari twakwanerete, negento gekorokwa ng'a stereotyping. Ase togoteba ng'a mokungu ere iga abwenerete koba chikoni, omogaka ere eh, iga abwenerete koenda nere okorosia amachiiko, nere obwenerete kotoroseria kera egento, ebinto ekabere ebio. Abande ero babwekaine, abanto baminto bagusiyitwe mbatebi iga, Komoranchekinie abana bonsi enchera ebwekaine, bwata omwana na omomura na omoiseke bakinie enchera ebwekaine. Tiga kobekera omwana omoiseke eyanga ere pinki, kwabekera omomura eyanga ere blue. Bekera abana aba bonsi naende bonsi baoroke chiroli chia leadership, kiagera bono ase tweikeire, totagete leadership ekorukorwa ase abanto bonsi. Ebiasa nabio biarenge biarenge ebikoro, bono biakeire, yaya mpaka nonya na amachiko onsi atebire ng'a abang'ina mbakwenerete gocha on board. Bono tiga tochake ase ogo ase abana baito koba kobakinia enchera enga buna eyio, naende abagaka bakomoranche. Nkorara aka ritang'ani ng'a mbuya mono inche buna omong'ina nateemete korigia chikura gusii iga iga, naende nkanyora ng'a abagaka ko accept bare ng'a tiga torigie chikura. Naende abagaka ba acceptire in many parts, abang'ina barigirie chikura bakabaeru chikura. What that means, is that twachakire kobwatia esystem ere engiya abang'ina banyare konyora ebirogo. Igo abang'ina nainwe struggle morigie ebirogo na abanto baito ak toechora baminto abang'ina naende mokoba naende mwatebiwa ng'a mong'ina takonyara aye ng'aki okora kwanyara komanage bwo oo omanye gokaniwu ng'a mong'ina takonyara koba omoyai. Abana bonsi twasomiri tiga barigie chikura tiga bakore tiga bakore barigie barigie chigasi na barobwo baegwe. Igo togoteba ng'a abana bonsi tiga babe treated in an equal manner. Totebe kabisa kabisa tosuke nentutwe ekieni ake nonye twairwe egento eke gia third twaegwa ng'a a third ase abang'ina but ntotaete go struggle because at the end of the day totaete gosuka mpaka tochi goika ase akorokwa ng'a fifty fifty. Naende bagoteba ng'a the solution egochaka nomonyene intwe abanyene abang'ina tiga totware spirit na abang'ina baminto gaki. Komorachie komororera omong'ina agotenena, nainwe mwateema goika omong'ina oyo na mwamobekera riberera, nainwe mogochi mwa mwebacha, eh, ase eng'encho abagaka bakogoteba ng'a rara abekere oyo. Naende mogochi mwatebiwa ng'a ekerogo kekwenerete omong'ina nkeri kia women rep. Manya ng'a ebirogo ebi iga, eh, nabo bire bia bia bire bia abanto bonsi babwenerete koboria women rep keri nekemo ng'a totomentere abang'ina, lakini titotomenete ebirogo binde. Naende twagotebiwa.

Ekiagera tobae bono chikura, twabaa baba nominated, mbakori gikura, at the end of the day Kenya iga igo igocha koba enkong'u na abang'ina iga igocha koba enkong'u koba promote. Lakini we are believing ng'a amang'ana twatebetigwe tonya ko exchange na abande chi country chinde torore buna bagakora ebiasara biabo, at the end of the day nabo togotiga rende tosuke igoro. Chi country chinde nabo chibwate abanto baka fifty fifty percent, abang'ina bono ntobwate chiabo Rwanda, ntobwate some European countries, ntobwate chiabo Netherlands, ase abang'ina bakorete ki? Barabange. naende it was a good experience kogenda mpaka abwo isiko naende ngoteba ritang'ani ntagete koraka mbuya mono gochia ase akorokigwa ng'a Centre for Multiparty Democracy ase nainche okong'inyora na okonekera ring'ana ninche tiga ng'ende from this part of Kisii naende nkagete reason bang'irerete ase enchera ninche natebirie gotenena imara buna omong'ina korigia ekerogo keria getagete keria kia abanto bonsi kogenda kogenda bunge nainche bakang'ira iga abwo nainche ninche ko understand what is happening I believe buna nachire igo bono tiga tobwaterani tokinie abanto bonsi naende tokiine twensi na abagima barabwo tiga tokiine kiagera abagima babere a pastor abagima babere everything. Egento kende nare konyara koba ingokoboria nkeria ng'a ande ake ekero tokonyara koba tokoria igoro magega nkororire kwarorore bako ekong'usa eng'usanano gekonyara koba gekoba aroro egati y'abasacha bakonyara koba bakogora chikura echi kwarora ng'a mono omong'ina ngoende are otware amajukumu amange Aria gose buna ekero tonyara koba tokwenekia, nkonyora oyochia korwa abande bakorua bakore chikampeni mpaka obo mpaka botuko. Omong'ina tabwati ribaga riria rigochia gokora ekampeni, omong'ina tanyara gokora ekampeni mpaka botuko. Oyo orateme iga arateme akore iga ase obwoba. Ande ake mwaetwe obosemia bonde iga ogochia gotwara enchera ya ogokorigia chikura echi iga buna na abang'ina mbaetwe gochia bare boboa ng'a abagaka aba nabo nabo bara naende nabo ara abakoruta amagena nabo barakominyokia. Aye Queen Stilphia gochia ase abang'ina ase okorugia chikuracha. Ekero egento koyao nebire twakwanete egento ekero bokong'a violence, violence against women, eh igo okonyora ng'a some parts, ekero abang'ina bakorigia chikura, iga ekoba egasi ekong'u sana, ekiagera abagaka, okonyora bakobabekera emetego emenge emenge emenge emenge emenge, igo violence eywo iga ere various, ntobwate violence ya nonya ne chibesa, vi- violence ye chibesa nere ororo, ntobwate violence eyere physical, nere eyio nkagete kware gokwanera about, igoro physical violence. Violence eyio nere ororo ekiagera ritang'ani kabisa, ekero yaikire ebinto binde kenya igaa tokogamba igoro y'amachiko sana, richiko naki rigoteba. Ekero ogocha electoral laws, echigoteba ng'a ekampeni yakorwa mogaso, Tari botuko yairwe saa kumi na mbiri, lakini abagaka aba botuko bagokora, mbanya gokorerwa kende. Bono richiko erii rigokwana rigo rigoapply ase ng'o ritang'ani erio neriswari ritang'ani kabisa tokoboria. Igo ng'a ekero amachiko ako ak ak abekirwe tiga abwatwe abanto mbanya abanto banya koigwa onde obwatirwe ng'a okore ekampeni botuko, yeti abanto aba bagokora ekampeni kera engaki. Intwe buna abang'ina ekampeni ya botuko gekoba enkong'u, ekiagera ritang'ani yaye buna omong'ina. botuko oroche ogende botuko, ekiagera gionsi nabo kerakobere. So bono ekoba difficult for abang'ina gokora ecampaign boku aba men batwara due advantage over women. Bono egento gioka kebwenerete gokorwa iga abwo, nogochengi richiko ribwatigwe, kenya iga amo roche kera esege kenya ekero twabwate ebiasara ebi echiko ra kera omonto ne richiko agokwana, kaiya amachiko aywo bono agochachi, risuali nario eri double standards nachiaito ogokwana. Alafu ne ebiasara ebi bia violence, ntotebetiwu ng'a. Nabagina nabare bagoika bwerende togwechwara because tokomanya what can happen to these people nabagaka aba, abagaka aba some of them nabana baito, some of them are our brothers, abande nabagaka baito, abande nabatata, be sincerely, nki oroche oraetere omwana oyo? Inki ogoitera your sister? Igo twateba tu ng'a ritang'ani abagaka nabo tiga baye babe involved, ba understand ng'a na abang'ina mbabwate espace yabo, nero ya bakorigia richikura. Igo ekero twarenge seminary ntwarenge bang'ina boka, ntwarenge na abagaka ororo, erinde abagaka nabo ba embrace change, ekiagera ntokonyara gochenchia intwe iga abagaka batakoreti ki? Bataiyo. Ekiagera ekero bagwaka chikura abagaka mbaro, na abang'ina bonsi mbakorete ki? Mbaro. Igoo ntwateba tu ritang'ani Goika naye origie ekero okorigia chikura chiao goika gwatwara security yao, lakini on the other hand na electorate nero nebwenerete koba informed, batebigwe ng'a nainwe mobwenerete goprotect abanto baino nainwe mobwenerete koba violent. Igo abang'ina nabarobwo bare bande bonsi barigirie chikura, baeteire ase ara akorwa lakini the struggle continues, nabo tokonya gostruggle in all ways but at the end of the day nabo tokogenderera. Igo nkoboria ng'a abagaka banasiasa, komoranche tiga twakora siasa engiya eng'ororo. Buna seito nyari barise nkorwa, inche nkoro ara ekero abaruti bagokora nabarabwo bwo chikura ng'a mbuya mono, ekiagera mbare banto bare violent, na abanto bagokora chikura chiabo ase enchera y'obotoereru, enchera y'obwororo, ekiagera inche buna narenge chikura all through, inche tinyoreti problem ya violence, inche tinyoreti problem ya ebinto kabira ebi, naende nko expect ng'a buna aba aba aba aba abagaka abwo banyari bare bagokora, let it expend extend to all parts eh of the country. erinde abang'ina baye go their space, babe seen as an equal, nere okorigia ekura buna naye ogokora ki? Naye okorigia. Lakini abang'ina mobase koba abwo oba, imokerera igoro ekiagera tari inwe ogotang'ani, mogocha korigia chikura abang'ina bande bakorire ki? Baeteire abwo barigetie chikura baka baboriwu. Naende abagaka aba, bakonya gotobekera etest, barore ng'a twabere serious korigia chikura pi, eh, omoerio they will accept and they will support us. Abagaka komoranche, tosapotie ase egento eke. Abana baito the youth you are very many support in this thing. Timaeti ase eriswari ria omwari bono ngochinyara koba ngokoboria ngaki chinde nkonyora ore abanto abange gose kwanyora ng'a enibo nkonyarire koba eproblem mono gochia ase abang'ina mono ase obotumeki bwe chibesa iga ensemo na gokora siasa ya ngaki ende yonsi buna bono abang'ina ngotwara bare obwoba mono ebinto ebi iga ng'a biogosera Ebinto ebi iga ng'a chibesa, ng'a omong'ina oria ng'aire inde chibesa, ng'a chibesa chirentwe abasae, abasae ba esoi, na ase ogochia kosaba chibesa echio omosingi o gesiasa, ng'a bono ki tokweguna oria ng'a aye naye notakeire gotoa ande haki, ki mwanyaanete komokerigereria ase omosangererekano oria mwanyaanete komoko komogokora. Intwe abanto gokerigereria egento eke ase ase obotambe, ekioo gie chibesa, twanyorete ng'a abang'ina are omomaene mbabwate obokong'u ase chibesa, ase eng'encho ritang'ani chibesa chinyinge konya na echie efamiri bagaka mbakoba ready and willing gotiga chitumeke. Naende kwanyora abang'ina abange mbabwati chibesa chisaine. Lakini oboraai is not all about money, tiga nabatebi iga, tikoigwa buna abanto bakorera abange ng'a twachorire abanto abange gochia bunge mbagotokorera kende. Tiga mbatebi rero, there is nothing for nothing. O expect omonto ache nechibesa chiaye, abae chinyinge kabisa chibesa, Ekero achiire bunge goika ati korare kaba chibesa chiria chiaye. At the end of the day omonto okoumia ning'o? Naye. Igo aye ogochora omorai tiga gochora chibesa. Chora omorai. Ekiagera ekero ogochora chibesa aye ankio notagete naye omwana oo ache agambe. Gose abanto totageti mwana oo agambe. Onye gotagete omwana oo agambe ere ng'aki aragambe aye onye toramoroseri chibesa. Aye onya kogotang'ani chibesa bosio igo emineti ng'a chifamiri chiria chikwenyara. chiokera chigocha gokora ki? Koba obogambi. Igo bono obogambi okabere obo bosa, nonya onde komanyete chifamiri chikwenyara, monto okorwa ebari abanto baria bakorwa chifamiri chikwenyara mono bago understand problems kabisa, abanto baria abataka kabisa ba mashinani bago face. So for that reason, naete mbatebi abanto baminto, komoranche chora omorai aseng'encho omorai oyo nomonto omuya. ee, orakore egasi engiya mwarigereria amaono aye buna are, lakini mochaka korigereria ama ama in terms of money, eywo emegete ng'a abanto baria ba barwe, goika morigereria na esosi ya omonto oyo chibesa akoreta ng'a ya arusi, ritang'ani. Naende abanto baito egento kende nkere na kera kio abanto baito batari ko understand, ntobwate abande bakonyora chi chibesa from chiparty echi chinene, na abande barwe chipete chi korwa chiparty chinke baetenenera chibesa chiabo, bamanya gotokompea in the same way, tokore ebiasara ekabere ebio. At the end of the day ntokonyora good leaders, abanto baminto tiga totige ebiasara ebi ogosoerwa ebinge, gose korigia buna seito nyari bare, ogosoerwa okwo gwasareria oboraai kabisa, bwabeire obokong'u. Abanto baminto tiga tochore omorai, torigerie ng'a oyo natosuki bosio, gose natosuki gose nki aratokorere egento ekiya, totige ebiasara ebi naende ntwatebetigwe tokorere abanto civic education, toberese ng'a batige korigereria chibesa, batige gotang'ania chibesa. Naende ngoteebia abang'ina ng'a nonye notabwati besa tiga kobaa, aria chikura gaki buna nkonya korigia igaa chibesa nachikobora. Tokorigia iga mpaka abanto bache gokororera amabera batebe gaki omonto oyo origirie igaa, abanto gaki tiga tomoe eh, ekiagera mokwanga monto ng'a ase eng'encho atabwati besa eh, ntwaroche bunaa nyaribari yaito seito yabete, abanto bachete bagachania chibesa. Kwanyora ng'a omonto akwanga omwana oye, origereria oria obande ase eng'encho abwate chibesa, egento ekio is very discouraging and please we need change korwa ase abanto baito. Omwanchwa otangete omwana getinga ase chingaki echi iga, nokogenda kwane ng'a twanyare koba togosanga amang'ana amange, twanyare koba togokwana na Omweshimiwa oyo are Chotundo, oria getigeirwe gokia obojumbe korwa ase ensemo ya Nyaribari Church, naboigo onyare goka togosanga nere amang'ana atari make, Igoro y'oboraai bore ase ense ya Kenya na okong'usanana kwa gesiasa kore ororo, tonyare koba boigo tokorigereria igoro y'etaaro yanyare koba ga gokora gochia ase ense ya Tunisia, aboigo gogokwanera igoro y'oboraai na abang'ina na siasa, twaeresirwe amanga ayio ekero gonyara koba gogotegerera omoroberi oyo iga aratware obosemia gochia ase ore naboigo naye oigwe ribaga rigochia gosemia oyomino, totware ekenyoro, totware esociety ebwate obomanyi naboigo ebwate eng'encho enene yogochia koireria oboraai Ekero okoireria omong'ina, yanyarekana ng'a ekero tokoireria iga n'Ekatiba yaaba negento egochia na koba gegotoisanekia ase ogosigwa kw'omotwe oboraai bw'abang'ina, naboigo ase tokorwa ase obwamo. Naende bono, goika chingaki chinde, ekero nanye koba ngokwarigereria omoroberio onga buna oyo iga, togosanga amange y'ogosemia gochia ase ore, naboigo nabange batari barigeretie omoroberio oyo iga. Marieta na enchera Gilbert Kobini obo bagategereire omorori bw'enkwana ya Ben korwa eye omwanyagetengenerochio ekero chi'omogusii, Beka chingaki echo bono, tiga totigarane ase ogosesenigwa kwa Nyasae. Nyasae nomoichi, nigo.